Салам, тусем! Паян ҫӗнӗ выпускра пакшасем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр вӗсем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл пакша! Мӗн туса пурӑнать! Пурте пӗлеҫҫӗ, пакшасем пӗчӗкке те сиккелесе чупса ҫӳреҫҫӗ. Тата вӗсем йывӑҫҫим ҫинче пурӑнаҫҫӗ те мӑйрӑсем ҫиме юратаҫҫӗ. Пакшасем хӑш-пӗр чухне алла та пыраҫҫӗ, туклисем ҫитӗрсен. Апла пулсан айтӑр вӗсем ҫинчен лайӑхрах тишкерсе тухатпӑр, тӗплӗнрех пӗлме. Пакша сӑмахе тахҫанах пулса тӑнӑ, элек ҫынсем пакшасен тирне сутӑ илӳнче усӑ курнӑ. Укҫа вырӑнне Бела, белка. Бела сӑмахи разменные монета пулнӑ. Пакшасен тире элек хаклӑ пулнӑ, анчах паянхи кунпа вӗсен тирне сутӑ илӳнче усӑ курмаҫҫӗ. Пакшасем пӗтӗм ҫӗртре пурӑнаҫҫӗ, вӗсем Антарктидӑпа Австралинче кӑна ҫук. Пакшасем ҫӗр ҫинче аллӑ миллион ытла аталанса кайнӑ, унтанпа вӗсем темех улшӑнман. Тӗсесем ҫинчен каласан, вӗсем питӗ нумай, ӑҫта пурӑннинчен уйрӑлса тӑраҫҫӗ.

боливийский пакша гвианская пакша калибрийский хура пакша водожер Америки карлик пакши танлаштарса курма пулать нумай пулсан да вӗсем пӗр-пӗрин хушшипе теме хуйрӑлса тӑмаҫҫӗ пакшасем искер ҫут ҫанталӑкра виҫҫе е тӑватӑ ҫул пурӑнаҫҫӗ килти условийӗсенче тӑхӑр е вун икӗ ҫул пурӑнма пултараҫҫӗ. Пакшасем сиятный выльӑхсем. Ытларах мӑйӑрпа, йӗкелпе, ӳсен-тӑран вӑррипе, кӑмпапа тӑранса пурӑнаҫҫӗ, анчах май килсен кайӑк ҫӑмартисемпе те апатланаҫҫӗ. Тата хурт-кӑпшанкӑпа, шапасене те ҫиме пултараҫҫӗ. Вара ӑнсӑртран сайра хутра пакшасем хӑйсен ҫурисене те ҫиме пултараҫҫӗ. Астӑса юлӑр, туссем, пакшасене арахиспа тӑрантарма юрамасть. Мӗншӗн тесен унта пакша организмне хӑнӑхман япала пур. Пергун хушшинче пакшасем ҫӗр-мӑкӑль ҫиме пултараҫҫӗ. Шишкӗ тейӗпӗр. Выҫлӑх вӑхӑтӗнче пакшасем хӑйсен йывӑрӑшӗ пекех апатланма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫут ҫанталӑкра мӑнтӑр пакшасем те пулаҫҫӗ. А эсир пултаратӑр-и апатланма хӑсамӑр йывӑрӑш? Ӗҫчен пакшасем пӗр кун хушшинче виҫӗ уйӑх валли запассем хатӗрлеме пултараҫҫӗ. Анчах вӗсем нумайӑшне пытарнӑ запасусене ӑҫта пытарнине манса каятчӗ. Тепӗр енчен ҫакна шута илсен ҫут ҫанталӑкшӑн питӗ аван. Мӗншӗн тесен пытарнӑ мӑйра запасӗсенчен ҫӗнӗ йывӑҫсем тухаҫҫӗ. Пакшасен кӑшлакан шӑлӗсем ялан ӳсеҫҫӗ, Ҫавӑнпа вӗсем яланах мӗн-тӗр пулин те кӑшламалла. Ҫакна хӑнтӑрсемпе танлаштарма пулать. Пакша ачисем пӗрер амапа несӗлсем тумаҫҫӗ, Вӗсем мӑшӑрӗсене кашнийӗнчех ылӑштараҫҫӗ тата вӗсем ирӗксӗрлӗхре е килте усрасан несӗлсем памаҫҫӗ. Пакшасен капӑрлӑхӗ вӑл хитре-ҫке хӳри. Мамӑклӑ хӳрине вӗсем аван пӑхса юратса тасатаҫҫӗ. Тата пакшасем хӑйсен хӳрисемпе пӗр-пӗринпе калаҫаҫҫӗ, чӗтреттерсе пӗр-пӗрне паллисем параҫҫӗ. Вара хӑйсене мӑшӑр тупас тесе хӑйсен хӳрисемпе заманево тӑваҫҫӗ. Тата хӳри вӗсен сикнӗ вӑхӑтра усӑллӑ. Пакшасем хӳрисене руль вырӑнне усӑ кураҫҫӗ. Хӳри вӗсене вӗҫнӗ вӑхӑтра маневрировать тума пулӑшать. Тата пакшасем пӗр йывӑҫран тепӗр йывӑҫ ҫине ултӑ метр таран вӗҫме пултараҫҫӗ. Илемлӗ те кӑсӑклӑ самант пакша ҫывӑрнӑ вӑхӑтра хӑйӗн ҫемҫе хӳрипе витӗнсе ҫывӑрать. Тата пакшасем питӗ лайӑх ҫырмара ишеҫҫӗ. Ишне вӑхӑтра вӗсем хӳрисене йӗпӗтме тӑрӑшмаҫҫӗ. Хӳри йӗпӗнсен ишне вӑхӑтра вӗсем шывра путма та пултараҫҫӗ. Пакшасен каҫхи куҫӗсем лайӑх аталаннӑ. Тата ачисем амисене икӗ километра яхӑн туйма пултараҫҫӗ. Пакшасен активлӑ вӑхӑчӗ ҫулла мар, хӗлле пулса иртет. Мӗншӗн тесен хӗлле вӗсем ҫывӑрмаҫҫӗ тата вӑйлӑ сивӗ вӑхӑтсенче вӗсем пӗрер кӗтӳре пухӑнаҫҫӗ, пӗр-пӗрне ӑшӑтса ҫывӑраҫҫӗ. Туссем, айсӑр пӗле деремен тума пакшасен хӑлхисем ҫинче кисточкисем пур. Пӗлетӗр пулсан ҫырӑр комментарийӗнче. Тата вӑрттӑнлӑхпа каласан, пакшасем кушаксем пек мӑрӑлтатма пӗлеҫҫӗ. Анчах вӗсем мӑрӑлтатаҫҫӗ хирӗҫнӗ вӑхӑтра. Ҫавӑн чухне вӗсем тапӑнма та пултараҫҫӗ хӑйсен наркӑмӑшӗ ҫине. Пакшасен тӑшманӗсем те нумай, час-часах вӗҫекен кайӑксем. Кайран куница, соболь, тилӗсем, тискер кушаксем тата килти кушаксем. Пачах пакшасем нумайрах чирсенчен вилеҫҫӗ тата вӗсене выҫлӑх вӗлерет. Вот ҫапла вӗсем, пакшасем. Илемлӗ те йывӑҫран йывӑҫ ҫине сиккелесе ҫӳреҫҫӗ. Этемсемпе туслӑ та пурӑнма пултараҫҫӗ. Пакшасем посадкӑран вӑрмана та ҫавӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсем ҫут ҫанталӑкшӑн питӗ усӑллӑ. Теперь юлар, туссем.